Antie gi wuod luo moko iluongo ni Agona kawuok Nyakwere. Agona kawuok Nyakwere wacho ni kwara nene ouso lope te Koro adwa golo dala to wuora bende nosetho. Konya uru jodongo. Wuon kwargi nouso lope te to wuon be nosetho. Koro odwa nogol dala. Otim nang'o? Um, wuod nyakabilo mano matiende nowachoga ni lowo nouso bodong' mana gunda kwargi Eh, to wuon gi otho weye gunda kwargi kanyo. eh. en koro onge anyuolagi moro kama gintieno kapo ni mano enie kama ne nitie anyuolagi ma gin klan achiel ma koro nitiere gimiluongo ni keyo to owilo gundagi kod gunda machielo Eh, nikech emano ikwano ni pod en ei gunda Pok owuok ga e gunda no. Ne wuon gi go dala to koro kendo oduogo to ogo dala e gunda kwargi. To kine ka koro wuon gi ne kogo dala wegi ka gin e gunda. Koro ka ber to onyalo wile kod ng'at moro ma gin go ikew achiel. Miye kama odhi ogo e dala to en ng'ano kono. Mano e kaka joluo nodak. Mano wanyise kaka joluo wa nodak ga. Ne nitie gik miluongo ni gak. Nitie kama ogakni. ma koro ok nyal yieni mondo ibedie, koro en kata e bat mok koka kori, to uwilo kod ominu moro kata, kata ng'at ma un go e anyuola, omiyi lope kamoro to en to koro odong kama. Koro anyalo nyise ni ka kanyo gin odak kama ne jo dhoodgi lilo ema nitie. E to obedo gi ng'eyo mar chik luo ni mondo giwuo kaka anyuola mondo nwang'ne kama koro goche to kama entieno to ginyalo weyo ne ng'ato kata ginyalo baro gunda ngeche gundano eh, jowa ne jogedo kuma duong' samoro gedi i eka achiel mangima to koro nyalo bare To konchiel omi ng'ama omiye kama odhi gede oko to nitie kama dong' ma mare mobe obiro ga puro. To ka onge aonga kabisa kaka koro dotim to nikech en nyakwaro, oger agera ot e dala ka kwargi kanyo, ot maber eh, mondo odag adaga kar kanyo. Eh, mak mana ni koro mano to koro chal ng'ama onge gi dala mm. osiko ka kwargi mm. eh. erokamano nyakwata nkwara moka jwang' molo ma bende wach nochando ageno nunjo ka nyakwarta okele bisop kato kane kama daruaki to samoro agonani ing'e ni koro osewuotho kawuok nyakwere koro osewuotho iyudo ka samoro oringo ir jokristo bende ong'adne rieko jokristo to wachone na Nowa aweya kaka ber ni Nyasaye. Koro akia ni kanyo to koro inyalo ga weyo ni obed abeda kamano kose inyalo kete kanyo. Erokamano wuod Nyakabele. Eh, Kata mana wan joman kuom Nyasaye, ing'e ni nitiere gik mamoko, weche mamoko mag dala kata mag mier ma ok wanyal ga wacho ni we aweya Yesu oromo kanyo ero nikech e mago e gik ma nyocha ne waseyudo ni kethoga kata mier. Koro mana kaka Okewo owacho, nyakwar Tawo, eh, ing'e ni ng'ama nyakwaro en malo ka tok odan gi kocha machega kore eh, ma bende kata kirange piny luo wa koch- kocha ibiro nwang'o ka dayo luongo nyakware ni chwora matiende ni kocha onyalo en kata otanda mar dan gi oninde aninda onge gimoro matime koro kanamna oonge go maber To koro ged agedi tok od dan gi malo kocha. En mana ni koro ka osegedo kanyo to koro en, en ng'at moro maonge makao nikech eh, obende obiro nyuol to obiro nwang'o jogene to jogenego biro chandre thuolo moro machielo. Koro eh, option gik mamoko eh, minyalo timne en na ni eh, bende ma nyalo mede ma nyakwata owacho eh, ka ok onwang'o kamoro monyalo wilogo dala kata ka ginyalo yo- wilo kod ng'at modok kaka kore to ka en kod pesa to koro onyalo dhi nyiewo lowo kamoro machielo to seche moko ng'ato bende onge kod pesa emomiyo idwaga ni dhano mondo ong'e nyasaye ku ing'e nyasaye to udak e dala kata i- i- i anyuola to udak kod kwe mar nyasaye owad gi wuon gi moro donge nyalo kawe to wachone ni okay wuod omera in koro kaka karu kanyo koro osekethre Bi ng'ad ang'ada kiew mondo ibi kora koni, abiro ng'adoni ka moro matin mondo igere. Kodhi kanyo to oged ageda ka wuon gino to obet abeta maber. Eh to Nyasaye telone to ginyuol anyuola nyithindgi to kwe betie. Erokamano. Erokamano Bishop. Kwaramoga John Ageno en jok ma Bishop temo chwalo to aneno kaka mokelo nowuoyi hera mar Luo mane nitie chon cha. Sani to kata ng'ato wadgi ma odgi moneno ka kare kethre to ok obadhe. To awinjo kaka Bishop kele nyiso hera mar luo mane nitie chon. Akwata Ukogot ok wanyal ng'eyo ni kwang'iyo pod wach- watemo doyo penjo mar ah, agona m- kawuok Nyakweri. Ok wang'eyo ni chon chandruok ne onge tinde ka chandruok thoth. To uso lowo ma sani ng'eny ang'eny e piny Ramogi Ajwang' ma ng'ato uso no- nikech odwa nyiewo pikipiki, ng'ato uso nodwa dhi nyuomo dhako, ng'ato uso nolosogo ot, no ot chwer. Kit Ramogi Ajwang' oyie ni mondo ous lowo? Ah, wan nyaka bilo kit Ramogi Ajwang' ok en ok oyie wach mar uso lowo. Eh, nikech lowo ni en ema inuang'o ni kaka Ramogi Ajwang' ne oyude. Ne oyudega ka ogore mane ne nekie mawuokie kogore gi wasigu mondo oyud kama joge nodagie. Koro bang' yudo lowono ko- kamano, kwere gi kwere, ng'ato ka ng'ato ne koro kawo kare. Koro kama isemako ma binyuole nyikwayi bobedo mang'eny, mano emomiyo ne igori. Koro ok onego bed ni ichak iuse, ma kata mana wach mar uso, kaka Ramogi Ajwang' ne timo ka ng'ato nigi chandruok mar lowo kata chandruok mar gima omodiye, ne en ni ng'ato dwaro dhiang' odwa dhi nyombo to en gi lowo koro oongo gi dhiang' keche dhako to ema igero go oganda to neno oganda ka ok anyuola neno owacho neno ng'ane "Eh, wan wachung' ni dhok mondo idhi nyombo ka onge joma nochung' ne to nene ng'ato miye dhok to giwilo go gi lowo Eh, yu- o- onge andike Nikech e lowo be ne ok uwilre gi ng'at ma ok jadhoodu, mm. ne uwilre e lowo un joka kwaro. Joka kwaro. Mm. Iwacho ni wuod mama kata kwara kata wuonwa imiya dhok anyombogo koro puodho ma kamani asiemoni mm. koro ibende ibroga puro. Mm. Mano e kaka ne Ramogi Ajwang' dware Nikech e lowo ne en gir singruok ma ne ne ji osingre kimake ma remo nochwerie mang'eny. En gima nigi juogi mapek ma ng'at ma ne use abal ne kare nyaka rochre. Koro emomiyo ineno joma use sanigi, ouse bichop kama koro nyakwar odong' e gunda ma kata kama ogedie onge. Matiende ni koro ji ok oluwo chik Ramogi cha, nikech Ramogi nong'eyo richo mag uso abalno. To kine koro ago nooro wach ka, nokoro timre nadi nikech wuon nouso lowo maonge kama odong' mana gunda kama oyikie wuon kod kware. To wuon gi uso to pok ogo kata dala. Koro owe nyathi chandruok. Koro ma noramo ga jwang' ok noyie gik machal kamago nikech dhano ok dag ewi ewi yien ok en ok en winyo. Dhano dak i lowo. Lowo ema ji nyuolre to kanyo emigole chiemo. Koro Ramogi nong'e ber lowo kabisa. Erokamano nyakwar. Kinya kiyiena to amed moro ma okewa kelono. Ing'e ni e joma notho chon, joma notho chon kuonde mane oyikie gigego, puothego nene gikelo kaka gin giwegi ema ging'eyo. Ma emomiyo inyalo nwang' ka ng'ato nikod puothe mang'eny kabisa to jomoko nigo matin. Nitiere riekni mane otiyogo seche moko noyako puothego ma seche moko nitie kaka ne ginwang'o puodhogo ma koro gibetie. Jogi kosetho to koro gidwaro gan kargi keyo margi emiwinjo kiwacho ni macha keyo ma kang'ane macha keyo ma kang'ane. Ka gisetho kanyo emoyikgi chokegigo ok rumga nyaka chieng'. Ma emomiyo inwang'o ka seche mamoko in koro ka isebiro tiwacho ni in midong' e dala tinyiewo ikawo lowogo tiuso kabisa kabisa nyaka ing'e ni joma notho ka gineni ga marach ma emomiyo oganda mineno kata okinja kineno joma oseuso lowogi ng'enygi pesa go gin pesa malam kendo inyalo nwa ka ng'ato okawo puodho mar wuon-gi kata mar jaode manowego nous mondo otlosgo gimoro to kata gima ochako loso gi puodhono bende ok timre matiende ni jok manotho ka jokande igi wang' nikech itimonigi tim makwero tim magath tim majendeke tim ma ok mor gi e liel kama gidakie cha nikech eh, jokande spirit mar Ramogi Ajwang' kata mar malaika mar Nyasaye wacho ng'ani gin the living dead gin joma otho to chunygi to pod ngima ginenoga gima timore miyo ma emomiyo inyalo nwang' ka pesego gin pese mok nyal konyi kendo gin pese mag lania kari bende kethre Erokamano. Wacho niya, ing'e ni sama iuso puothe ma nene in ok i- ing'iewo, iyudogi kuom jonyuol. Jonyuol noyudogi kuom we- kwere kucha. Kwere gi kwere ne orito lowoni. In to iuso. Matiende ni iusoga choke mag kwere kande kaachiel gi mag jonyuolni. Koro jonyuolgo neno ni iusogi. In ikawo mana jok ma jonyuol nigi kwereni iloko gi commodity miuso ne jomoko to ikawo pesano idhi chamo go mandas. Kanyo momiyo eh, koro koro juogi ma maggi nyaka gikuong'i kabisa vi in kari kethre emomiyo ineno ka joma ouso lowogo girochrega koro gin agina joma hunga hungi kor gweng' ma koro ogomna koko To en bende onyalo yudo tuoche ma galagala gi botho piyo piyo nikech e koro ng'at ma piny ojwang'e to piny mojwang'e gin ga kwerene mane osetho mokawo chokegi bouso ne ng'ato ka. Erokamano nyakwar tawo gi bishop. Kwara moga jwang' ageno ni kawuono juoga aneno ka kolonwa gimomiyo joma usoga lowo orochre to pesano bende konye. Injo ni ng'ane nouso lowo milion adek